X'in l-idea li biex tiddeverti tittitlaq minn pajjiżek? min isifer għal ħdej il-bahar, min fil-muntanji, min imur il-bot kemm jista' jkun, min jobot l-ajruplan, min iħobb kulturi differenti, min imur għax-shopping, min jarma backpack u tinda, u min jintafa ġolu kanda u ma joħroġ, Min fuq cruise liner, min irid jimxi, min isifer biex jagħti spinta lil saħtu u min biex jixxala, min biex jesplora u min biex ma jagħmel xejn, min fis-sajf, min fix-xitwa, min f'xi belt kapitali bħal Pariġi u min f'xi villaġġ remot, min biex jara xi avveniment sportiv u min biex joqgħod taħt il-baħar, min biex jitlob fuq ħanimu biex jabbi għal rasu biex isegwi tur, min imur fit-tul u min ħarba ta' jumejn. Imma biex tkun turist, bilfors trid issiefer? Le. Skont l-Għaqda Dinija tat-Turiżmu, biex tikkwalifika bħala turist, trid tkun ħriġt barra mill-ambjent normali tiegħek. Fil-fatt, anke Malta stess hawn turisti Maltin, almenu dawk li jmorru Għawdex. Xi kemm hawn turisti fid-dinja? Kull sena jintefgħu bħala turisti mill-inqas 800 miljun persuna u xċajta jisarfu f'mili sħaħ ta' trasport, titjiriet bl-ajru u vjaġġi bil-baħar, ġiti bil-ferrovija jew avventuri bil-karozza. Isarfu f'numru enormi ta' lukandi u fi kmamar tas-sodda u jisarfu f'biljuni ta' liri ta' nfiq meta tqis li jinqas minn nofs seklu ilu dan kollu kien għadu jibda, iktar u iktar tiskanta. X'wassal għal daqshekk turisti? Żewġ affarijiet essenzjalment, il-ġid ekonomiku u l-ajruplani. Wara l-gwerra sar ħafna iktar possibbli li ssifer b'ajruplan u l-ġid żdied ukoll. Skont stimi tal-ġnus maquda sas-sena 2020 l-ammont ta' turisti se jirdoppja u l-qudiem in-numru ta' turisti fl-ispazju se jiżdied ukoll. Imma l-kurżità, illum, fejn l-iktar li jsiefru n-nies? Bla dubju, l-iktar kontinent popolari bħalissa huwa l-Ewropa u l-iktar destinazzjoni popolari hija Pariġi. Kull tant żmien, ċertu pajjiż isir iktar moda, jew għax jonqsu l-prezzijiet, jew għax isir iktar sforz. Spanja, il-Portugall, il-Greċja, t-Tuneżija, t-Turkija, anke l-Kroazja, kollha daħlu u ħarġu mill-moda. Wara l-attakki terroristi f'Bali, l-Indoneżja, pereżempju, ħadet daqqa ta' ħarta, l-istess il-Lvant imbiegħed wara tsunami fejn mietu eluf waqt il-vaganzi. It-turiżmu f'tali pajjiż jaf anke jonqos jew jiżdied skont kemm isir popolari pajjiż ieħor, vera każ li d-dinja rota. u Malta, kien fil-ħamsinijat li l-ewwel beda t-turiżmu f'Malta u bis-saħħa t'hekk dak iż-żmien intefqu l-flus fuq l-aċċess għall-bajjiet kull ma kien hawn 25 lukanda li bejniethom setgħu jraqqdu 1,200 ruħ. Fis-sittinijat, il-Gvern beda jagħti l-għajnuna li donnha rnexxiet tant li fi ftit snin kien hawn iktar minn mitt lukanda. Fis-sebgħinijiet, l-isforz inqaleb għal fuq l-industrija Imma t-turisti baqgħu ġejjin, tant li għall-bidu tas-snin 80 kien hemm ferneżija sħiħa ta' bini. Tikka tikka, l-idea tat-turiżmu f'Malta inbidlet għal lukandi five star jew four star, b'enfasi fuq il-kwalità. Sar sforz biex tonqos id-dipendenza minn fuq is-suq Ingliż u minn fuq l-istaġun tas-sajf. Illum, kwart tal-ekonomija Maltija ddur bit-turiżmu. Hawn kważi 200 lukanda u 40,000 sodda